Siwmas ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i datblygu dudalen syml yn yr iaith HTML a JavaScript i greu chwaraewr fideo hunan symudol, sef ar y ochr dde fan yma mae gyda ni y fideoedd ar y wefan archif.org. Ond, yn y wefan hon, dwi ddim yn gallu dod hyd o rhyw rhestr chwarae i chwarae y fideoedd detholwyd o'r blaen yn hunan symudol, felly mae'n angen i creu rhyw fath o dudalen HTML i wneud hyn, a dyma'r yr amcan o'r fideo hwn. Felly yn gyntaf, ar y ochr chwith, Mae angen i ni i greu yr ysgubwrdd o'r dudalen wefan yn yr iaith HTML fel hyn. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i galw y dudalen rhywbeth fel fideo chwaraewr fel hyn. Ac nawr dwi'n mynd i mymbynnu yr ysgubwrdd ar gyfer y dudalen hwn fel hyn. A dyma'r yr ysgyrpwr o'r tudalen HTML syml. A dyma fe yn yr rheilio ffael yn yr rhongwyn neb graffig defnyddio'r KDE yn y dosbarthiad o Linux sydd yn galw defion. Felly os dwi'n nawr yn clicio arno fe fel hyn, A dyma'r uh, tudalen syml sydd yn dim ond a ddangos yr gerau Hello Byd ar y foment. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i alysgrifio ac i lido i mewn yn y dudalen HTML y cyfeiriadau ar gyfer y fideoedd ac i fewn ysod nhw i mewn rhyw fath o dulliad yn yr iaith JavaScript fel y gallo yr amrysmig yn yr dedalen yn yr iaith JavaScript yn yr chwaraeo'r fideo yn dolenni trwy'r pob un fideo ac yn ei chwarae fel yn union yn yr chwarae rhestr, fel hyn, na'r yn yr adran union yn y tagiau sgript ar gyfer yr iaith JavaScript. Dwi'n wedi creu y dulliad llythrennol sydd yn gwstadolyn i cynnwys yr cyfeiriadau ar gyfer pob un fideo yn y rhestr chwarae, felly nawr y cam nesaf yw i dod i hyd o'r cyfeiriadau hyn, felly mae gyda ni y pedwar o'r fideo fel yma. Felly i dod i hyd o'r cyfeiriad, dwi'n mynd i torchi i lawr i'r adran ar gyfer y llorwythiadau ac dwi'n mynd i deglicio ar yr un gyda'r yr gair MPEG 4 ac wedyn i dewis yr dewisiad sydd yn dweud i alysgrifio yr lleoliad o'r cysylltiad fel hyn ac nawr dwi'n mynd i lido imiwn fel hyn a dyna ni Os dwi'n yn tacluso y gyntaf dodiad neu res yn y dillad yn ychydig fel hyn, felly dyma'r y cyntaf res yn y dillad a gyfer yr crystal chwarae neu'r yr chwaraewr fideo, felly dwi'n mynd i a ladrodd yr un peth ar gyfer yr cysylltiadau eraill. A dyna ni, nawr mae gyda ni y pedwar res union yn y dulliad gyda'r enw a fideoedd. Nawr y cam nesaf yw i greu yr gorrych ar gyfer y chwaraewr fideo fel hyn. Nawr mae gyda ni yr agor a chau tagau ar gyfer y gorchudd fideo gyda'r y hunaniaeth fideo chwaraewr ac hefyd gyda'r y priodoleddau i gynnwys yr rheolwyr ac hefyd i chwarae yn hunan symudol ac union yn y fe mae gyda ni y tag ar gyfer y tarddiad o'r fideo gyda'r y hunaniaeth fideo darddiad ac gyda'r y fath o fideo blaenllaes MP4 ac ar y foment mae'r tarddiad yn ei ambenodwyd i fod yn gwag oherwydd yr ydym mynd i ddefnyddio yr cod JavaScript i ambenodi yr tarddiad ar gyfer pob un fideo yn y rhestr chwarae. Felly nawr, os ydyn yn achub y ffeil ac yn llandu tabled y dalen, Mae'n edrych fel hyn. Nawr, mae angen i ni i ychwanegu yr amresymeg i yn gyntaf i ambenodi y fideo i mewn yn yr fideo chwaraewr ac wedyn i ymdrin â'r sefyllfaoedd lle mae'r pan ydyn ni'n yn Dynes i i'r diwedd o'r un fideo i dechrau i chwarae ar dedsaf, fel hyn. Felly nawr, oddi wrth yr llinell ugain i'r llinell 33, dwi'n wedi achwnegu y tagiau ar gyfer y sgriptiau ar gyfer yr adran o'r cwrdd tagio JavaScript i amdrin ar fideo chwaraewr. Yn gyntaf, ar y llinell 21, mae gyda ni yr anniwolyn gyda'r enw El Mynegai, sydd yn cael ei gychwyneiddio gyda'r er gwerth namin ein, achos yn chwerach, ar sy'n mynd i cynnyddu yr gwerth yn yr anniwolyn hyn gyda'r er gwerth ein yn yr ffwythiant ymdreiniwr. Wedyn, ar y llinell 22,

sef yr un gollrych fel yr un fan yma ar y llinell 16, gyda'r tag fideo, ac hefyd yr un peth ar gyfer llinell 23, a rydyn yn creu yr ymwelyn L-fideo i cynnwys y gollrych ar gyfer yr tarddiad o'r fideo gyda'r yr hunaniaeth fideo tarddiad, ac wedyn ar llinell 24, imiwn yn yr gollrych El Chwaraewr yr hyn yn ychwanegu yr gwrandawr ar gyfer y digwyddiad i gwrando ar gyfer yr diwedd o'r fideo a phan mae'r uh, digwyddiad hyn yn digwydd i alw ar yr ffwythiant am dreiniwr a dyma'r y ffwythiant am dreiniwr yn gyntaf Erdyn yn cynyddu y mynegau gyda'r y gwerth 1 ac wedyn Ydyn ni'n um, prawfholi os ydy'r ymunigau yn fwy neu yn cyfattalu i'r hyd o'r dillad a bedoedd. Felly os ydyn nhw'n yn astudio yr dillad a bedoedd, mae'r hyn yn cynnwys y pedwaredd, mae, felly mae'r hyd o'r dillad hwn yn pedwar, ond ar gyfer yr

yn y pryfdoledd o'r tarddiad o'r gorrych L-fideo ac wedyn rydyn ni'n yn ambenodi yr gorrych yr L-chwaraewr i rhwytho yr fideo oddi wrth y cyfeiriad yn y rhyngrwyd ac wedyn i chwarae. Felly nawr os rydyn ni'n yn achub y ffael ac wedyn yn llawn defnydd y dalen, beth sy'n digwydd? Dim byd yn digwydd oherwydd os ydyn ni'n yn dadansoddi y cod tarddiad fan yma ar y chwith. Nid ydy'r yr fideo chwaraewr neu yr gwrych el chwaraewr gyda'r yr fideo yn y fe am benodwyd i unrhyw gysylltiad neu cyfeiriad ar y rhyngrwyd, felly mae angen i ni wneud hyn yn gyntaf fel hyn. Nawr, dwi'n wedi pwyso ar y botwm F12 i arddangos yr amgylchiad ar gyfer y datblygwr yn y poliwr, yr hyn yn defnyddio Firefox. Felly ar yr ochr chwith, dyn wedi amnewid y gwerth i gychwyneddio yr amrywiolyn elmenegau i fod yn diddym achos mae'r hyn yr gyntaf res yn yr delliad a be dy oedd ac wedyn yn y llinellau 27 i 29 dyn wedi ychwanegu yn gyntaf yr llinell i ambenodi y tarddiad o'r fideo i fod y gyntaf res yn y delliad yn a fideo oedd ac wedyn

tab rheiliffordd o'r amgylchedd datblygwr, mae'r y gyntaf neges yn dweud nid oedd yr amgodiad a'r nodau o'r HTML dogfen wedi ei datganwyd, felly dwi'n mynd i datrys y neges gwell hwn trwy yn gyntaf yn mewn osod yr tag ar gyfer y meta neu manylion fel hyn,

ac hefyd nawr mae gyda ni y rhybuddion sydd yn dweud mae'r er hunan yn chwarae yn ei caniatawyd yn unig. Pan mae'n ein wedi cael ei cymeradwyd gyda'r y defnyddiwr, beth mae'r hyn yn arwyddocael yw, mae angen i ni i clicio ar y botwm chwarae i dechrau y fideo fel hyn. A dyna ni. Felly nawr, os ydyn yn symud tuag at y diwedd o'r fideo fel hyn, beth sy'n digwydd? Felly nawr rydyn ni'n yn dynesu tuag at y diwedd o'r fideo. Ac nawr mae'r fideo yn dechrau yr fideo nesaf yn hunan symudol. Nawr, os ydyn yn symud ymlaen i'r diwedd o'r pedwerydd fideo, a fydd yr fideo warrior yn ail dechrau ar y gyntaf fideo, wel, cawn ni'n gweld. Nawr, dyma'r trydydd fideo. Nawr, mae'n ni'n dynesu hyd at y diwedd o'r trydydd fideo. Nawr, mae'n ni'n hyn yn symudol yn dechrau y pedwerydd fideo. Nawr, mae'n ein tynesu hyd at y diwedd o'r pedwar fideo. Nawr, rydyn ni'n yn ôl ar y dechreuad o'r gyntaf fideo, felly mae'r er chwarae rhestr yn hunan symudol yn al dechrau pan rydyn ni'n yn cyrraedd hyd at y diwedd o'r chwarae rhestr. Os dach chi'n wedi sylwi yn yr pedwerydd fideo, fe oedd hynny yn ethiadol yn fawr yn gymharol i'r fideoedd eraill, felly dwi'n dyfalu y rheswm ar gyfer hynny. oedd y diffyg o'r dull i ambanodi yr ehangder o bob un fideo, felly rydyn yn gallu datrys hyn trwy mewnosod yr prodaledd ar gyfer yr dull imiwn yn y gwrthrych ar gyfer yr fideo fel hyn. Felly nawr, dyn wedi mewn osod y prodaledd ar gyfer y dull ar gyfer yr ehangder i fod yn 70 y cant o'r ehangder o tudalen, sef y ehangder o'r fideo chwaraewr. Felly nawr, os ydyn yn achub y ffel ac yn llandydabru y dudalen, a dyna ni, nawr mae'r er fideo chwaraewr yn 70 y cant o'r ehangder o'r tudalen. Felly nawr, os ydyn yn newid yr ehangder o'r poriwr, mae'r yr ehangder o'r fideo chwaraewr yn hunan symudol yn hunan am newid hefyd. Felly, beth sy'n digwydd pan yr hyn yn cyrraedd hyd at y pedarydd fideo oedd yn enwedig yn ethriadol yn fawr yn gymharol i'r eraill. Felly, wel, cawn ni'n gweld. Dyma'r y gyntaf fideo. Dyma'r yr ail. Dyma'r y trydydd. A dyma'r y pedwerydd. Na'r, mae'r y pedwerydd fideo yr un maint fel yr eraill. Felly dyma'r i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach. A hwyl!